Ghana adehyeɛ a yɛma mo nyinaa ha ɛma obiara kɔ aba ɛde ba Rainbow Radio so ntɛnɛ ɛɛ Rainbow Radio International so ɛnɛ awia yi oh. Asɛm o! Na nsɛm ahodoɔ a yɛn nsa aka na yɛaboaboa ano awia de abɛdan wo sɛ nyankontɔn mu nsɛm. Ɛnɛ awia yi nsɛm a yɛaboaboa ano de abrɛ wo no, yɛbɔ kaseɛ sɛ ɛyɛ Rainbow Radio International so. Yɛka Rainbow Radio International a, ɛyɛ Rainbow Radio 87.5 FM, yɛn no yɛ Ghana, Rainbow Radio 92.4 FM, yɛn no yɛ London, Rainbow Radio MK nso wɔ Milton Keynes, ɛna afei no, yɛsan nso wɔ DAB no so wɔ London. Facebook, TikTok, Rainbow Red eighty seven point five FM. YouTube no yɛ Rainbow eight seven five Radio. Na mpaakyɛ yɛ website no yɛ rainbowredonline dot com. Yɛakrukyire nsɛm yi nyinaa agu hɔnom de ama wo. Kɔ na kɔ kenkan. Ɛna awiɛ nsɛm a yɛaboaboa ano de abrɛ wɔ no, deɛ ɛdi mu akotene bi ne sɛ. Deputy Transport Minister na ɛde ato dwa sɛ Sɛdeɛ Ghana nkuro ne ne ntwea baabi kaa ho ayɛ den ama lɔre fɛɛ no apagya ne mu no, mpaninfoɔ de nneɛma pa regu apon so. Wɔn ne ɛpɛ sɛ ɛtu frankaa ma NPP amanyɔkuo no wɔ mfeɛ mpem mmienu ne aduonu nwɔtwe aba a yɛbɛtoɔ no mu no. Ɛnnɛ yɛaboaboa wɔn nyinaa ano sɛ wɔmfa wɔn nsa nhyɛ asomdue apam ase. Deɛ ɛkɔ so wɔ hɔnom wɔ no, Yɛde aberɛ wɔ kaseɛbɔ yi mu. GPLTU task force ɛna wɔn tee wɔn ho guu mmɔnten so ɛnɛ a mekasa yi. Ahyɛnkafoɔ bɛyɛ sɛ dunum deɛ yɛaso wɔn pɛ atia na kyerɛ sɛ lɔre fɛn no a wɔgye no na ɛboro so. Agona Bobby Kumah awerɛhosɛm a abɛka yɛn nsa akyerɛ mu a aberanteɛ a wadi mfeɛ aduasa, wɔatwitwa no ase. Oh! yebedi ho nkɔmmɔ. Awerɛhosɛm koro yi ara wɔ kaa akwanhyia mu. Akwanhyia bi asi wɔ dadeɛ so aba ma ɛnnɛ yi nnipa mmiɛnsa afa mu ahwere wɔn nkwa a ebinom nso apirapira.
Abusuafoɔ nsɛmmoa ni afoforɔ pii aka adi ka na afei nso adi tie na ɛho mfonidi hwɛ Facebook no so awia yi. Yɛaboaboa ano de abrɛ wo sɛ nya nkontom mu nsɛm wɔ Rainbow Radio International so. Yɛse aboa kraman mfo dua nti wokɔto so osi dua so a na ɛyɛ obi na ama ne so de asi hɔ nom. Y'aboafo awia yi wɔ kaseɛbɔ yi mu yɛ. Adom City Estate sɛ wopɛ asase a ɛho dwere, wɔma nso nni so na langadesɛm biara nni so a wɔbɛnya bi ama wo ɛna afei nso no yɛsisisi adan a ɛwɔ mmeaeɛ ahodoɔ a ɛyɛ ɛno nso yɛtɔn. Overseas Student House nko ara na ɛni wɔn sɛ wopɛ sɛ ɔkɔtoa wo nwomasua so wɔ UK a wode bɛfa wɔn so admission gyeɛ wo visa biribiara Wɔn bɛyɛ no smooth de ama wo. Nego tablet yɛ apɔsoyɛwɔ duro, sciatica a etu aseɛ. Ɛyɛ bibiduro koro gyee a wonya bi nom a wo honam yaw nyinaa no bɛkɔ. Ɛnnɛ yi ɔdɔfoɔ bi retɔn three bedroom house wɔ Spintex. Ɛho nkatasɛm nyinaa ayɛ ready ɛsan nso yɛ genuine a ne boɔ nso da fam. New Oak Limited sisiisi dan a wɔtɔn wɔ mmeaeɛ ahodoɔ a ɛhɔnom ani ka paa. Ɛnnɛ yi, yɛwɔ Eleven Story Residence abusua. Wote hɔnom a, wotumi sɛ yes, wote fie ankasa. Kanea bi a ɛsɛ sɛ wo nsa ka no, yɛaprovide wɔ mu dada. Na Pharmatrust Pharmacy de nnupa bebree no ara na seesei no wɔde aba adwama so. Valuvite Omega Three Oil no, ɛnnɛ yi wonya bi a na wonom a ɛboaboa nipadua no, titiriw ne adwene mu, esiesie adwene no ma adwene no so no tumi yɛ adwuma yie. Ɛnna afei nso no, ɛyɛ nkwadaa nnuro, mmaa deɛ ne mpanimfoɔ deɛ a wonom a ɛbɛma nipadua no anya ahoɔden. Davies Roofing and Construction sɛ yɛba ne nkyɛnsedan papa a ɛmfɛ di n'ahoɔden gyina soro a yɛde bɔ dan so wɔn nko ara na ɛyɛ bie wɔn san nso bɔ dan so kamakamakama. ANS Trading Company nso yɛ dwumakuo a ɛnnɛ yi Wɔpɛ warehouse wɔ Nkran mmeaeɛ mmeaeɛ ahodoɔ, ɛno nti abusua wowɔ bi a yɛde number no bɛto dwa na anidie mu wo nso woatumi afrɛ mpaninfoɔ. Saa nso na Alankas Lodge and Travel Services sɛ wopɛ sɛ wotu kwan kɔ amanɔne kɔtɔ nwomasua nso a bɔ mmɔden ara sɛ wode bɛfa wɔnom so. Yɛnim anim yɛ a yɛpɛ wɔn a wɔkuta nsanoadwuma na yɛde wɔn akɔ. Amin Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital sɛ Allahu Shafi, Nyankopɔn ne Yaresafoɔ, Nnɛ yi w'apɔmuden deɛ fɔ bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkɔ akɔdan amen mpaninfoɔ na yɛahwɛ na wo nso woasi pi asi ta wɔ apɔmuden mu. Nyankopɔn yɛ adom a on the thirty first January yi ara ɛyɛ Memenda yɛkɔpue mu wɔ South London. Nnɛ yi Ghana mmaa mu yɛ asanto a wɔn abɔ adwuma akɔ nkan yɛ wiase nyinaa hu wɔn a Ghana ayɛ anuonyam hyɛ kɛseɛ de ama yɛ no. Yɛrekɔbɔ saa mmaa mpaninfoɔ yi aba so wɔ hɔ nom a dwumadie bebree no ara so no na ɛbɛtumi akɔ so a yɛde mo nsɛm ɛbɛba abɛto mo anim. Aseda nkɔ ma yɛaboafoɔ yi nyinaa. Akenkanfoɔ a yɛagye adwa wɔ kaseɛbɔ yi ho de ama wo ɛnɛ awia yi yɛ Kwabena Agyapong mene. Amma Yeboah Kentmpo. Rainbow Radio, wei deɛ yaa yɛ diem.
Yɛn ho akwaaba, yɛnhyɛ nsɛm no ase mfa ma wɔn. NPP amanyɔkuo no kyerɛ mu a bosome a ɛwom ne da a ɛtɔ so aduasa baako wɔn bɛto aba na wɔn ayi onii a ɔbɛtu frankaa ama amanyɔkuo no wɔ mfeɛ mpem mmienu ne aduonu nwɔtwe aba a yɛbɛtoɔ no mu. Nnipa nnum ana seesei wɔatwe wɔn ti a wɔrepre, a nnipa nnum no a wɔatwe wɔn ti no, Onuonyamfoɔ Kennedy agya Pong, wɔkɔyɛɛ balloting, ɔno na ɛdi kan. Dɔkta Brian Acheampong di so bi, Dɔkta Mamoudou Bawumia toa so, ana afei no eh, Dɔkta Yaw Osei Adutwum wɔ mu bi, ana Engineer Kwabena Adjei agya Pong wɔ mu bi. Na ɛneɛ, campaign no a wɔreyɛ no agya wɔadwoa. wei to ma ne wei ne wei ato abɔ wei, wei to si wei apampam ne wei nso de asi wei mu sɛ kum ma kyerɛ sɛ ɛnyɛ agorɔ koraa. Amanyɔkuo no mpaninfoɔ atena ase ahu sɛ daabi, kaa ketewa na wɔguan da mu mpo no wɔbɛnyini. Abatoɔ no wɔnnya nto nwieeɛ mpo na deɛ wɔyɛ wɔn ho nie o, wɔn amfa nhyehyɛeɛ angu akwaa so a Nyame ampata a wɔbɛto aba no bɛwie no, wɔbɛsunsuan a wɔn ho atete amanyɔkuo no mu ma kyerɛ sɛ wode yɛ hwee a ɛnyɛ yie, wode pepa fam koraa ɛnyɛ yie. Ɛno nti mpaninfoɔ ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔmfa wɔn nsa nhyɛ asomdue apam ase. na wɔnnye ntom sɛ abatoɔ no, sɛdeɛ ɛso nsunsuansoɔ no bɛkɔ biara no, obiara bɛgye atom. Yɛn nti ɛnnɛ, five presidential aspirants no, yɛahyia wɔn nyinaa ama wɔn de wɔn nsa rehyɛ asomdwoeɛ apam ase. Na me ne wo rekasa yi, mpaninfoɔ atwotwo Wura Kunini ne Anintini anaa akɔpie mu wɔ dwumadie no ase a ɛnyɛ agorɔ koraa. Amanyɔkuo no twerɛtwerɛfoɔ panin yɛ Onuonyamfoɔ anaasɛ Owura Justin Frimpong Kodua, lɔya. Wɔde kɔkɔbɔ akɔ ama aspirants no nyinaa. General Secretary ɛma NPP Amunyukun, Lawyer Justin Frimpong Kodua abɔ wɔn nyinaa kɔkɔ sɛ wɔsrɛ Presidential Primaries no a ɛrebɛba soɔ no, ɛnyɛ ko oo, ɛnyɛ ko na wɔrekɔ, yɛn ani te sɛdeɛ ebi ani abere a kyerɛ sɛ obi nya ne yɔnko hwene koraa a wɔbɛka, obi nya ne yɔnko aso a wɔbɛtwa te sɛ Peter twaa bi Bible muo no. Wɔse ɛnyɛ ɛno no no nti wɔabɔ wɔn nyinaa kɔkɔ sɛ wɔnhwɛ yie ɔpanin kyerɛ mu a candidate biara a wɔbɛpue mu sɛ wɔno na ɛdii mu nkunim no, wɔbɛhia wɔn a aka no nyinaa mmoa. Ɛsiane sɛ yɛse twene no a yɛde twa nsuo no, yɛnoa na yɛba a yɛde twa nti wode twa wie a yɛnsɛe no. Wɔde nsɛm wei to dwa wɔ Peace Park dwumadie no ase. For every elections, what every aspirant expects to see a free, fair and transparent elections and indeed by conduct at least by the Presidential Election Committee.

Wei yɛ lɔya Justin Frimpong Kodua na ɛnnɛ wɔn a wɔto nsa frɛɛ wɔn nyinaa de buo ne nidi ama program no ma wɔn nyinaa wɔn mpaninfoɔ mpaninfoɔ wohwɛ police sei a IGP no ankasa na ɛkɔɔe wansoma obiara IGP Christian Tatayow no ɔno ara na ɛwɔ hɔ wohwɛ Peace Council a wɔto nsa frɛɛ wɔn sei a mpaninfoɔ mpaninfoɔ no wɔn nyinaa na ɛkɔɔeɛ na ma yɛnkɔ Ekins hɔ Bɛmɛ na Akwaaba. Dwumadie no ɛkɔ si sɛ bɔ yɛn mu amaneɛ Wada Roma. Please wo ne wɔ akyire o emu yɛn nya voice ni yie asa ɔne wɔ akyire o yi so yɛ piece bi ana. Nipa kyɛn se. Ahaa.

Palestina mmaa no asɛ sɛ wɔn de wɔn nsa hyɛ ɛyɛ krataa so, Israel yɛ pɔtɔ kasa mu yɛka no peace pact a ne nyinaa bɛgyina ama sɛ sɛ asafo na wɔn baako twe yɛn so ntwentweanso a ɛbɛba no wɔn ɔba di asɛm na wei ɛna ɛyɛ election committee chairman ɛyɛ Yowah Joe Wise wɔde to ɛyɛ party ɛyɛ mma no nyinaa nim sɛ

December so na ɔkɔma fifteen hundred and seventy eight plus one ɛyɛ na ɔbɛwɔ NPP national office no ɛyɛ police mako mako seventy ɛna ɛbɛwɔ poli polling center baako biara na mmom ɛyɛ bɔfo a Ghanafoɔ nyinaa nim sɛ yɛnte ne ho ase ɛkɔ hɔ no ɛno deɛ atwe akɔma minister of interior na wɔne defence ministry aka na wɔn ama wɔn asraafo nkyɛ asogafo abɛka polisfoɔ ho wɔ bɛko na wɔn de abɔ ɛyɛ ɛyɛ abatoɔ no ho nyinaa ɛyɛ security guards no wɔn de hwɛ sɛ mente ne ho ase biara mma wɔwie yɛ no nso na ɔrebɔ ɛyɛ aspirant nyinaa kɔkɔ sɛ wɔn deɛ nyɛ n'adwene sɛ ɛda a yɛbɛkɔ aba no wɔn de amatufoɔ ɛbɛba ɛnsan sɛ

Yɛ enwia no ntie sɛ minority leader na na ɛkasa wakasa awie. Ɛɛ me ne wo kasa yi sisi a minority leader akasa awie na n'asɛm a ɔde to dwa titiri ne sɛ ɛyɛ candidate no anaasɛ aspirant no na wɔn ɛn ɛntumi nkyerɛ sɛ sɛ mante ne ho ase anaasɛ aduduatɛm bi

na wɔn de asɛm Gustav. Nti me ne ka sɛ yɛadi kan afrɛ Ɔra Honourable Kennedy Agyapong, yɛafrɛ Honourable Brian Acheampong, yɛafrɛ His Excellency Mahmoud Bawumia ne yɛafrɛ Honourable Adu Kyei. Seesei a me ne wo kasa yi, yɛabɔ Engineer Kwabena Gyei Agyapong din a wɔn nyinaa ɛbɛtena table ho na wɔn de pen asi paper so na wɔn asɛm de Gustav. Kit, sɛ wohwɛ wɔn anim dua a wɔde te hɔ sɛ nsɛntwerɛni, wohwɛ berɛ a nkasayɛ no rekɔ soɔ no, Council of Elders Chairman Hakim Owusu Agyemang kasa, IGP abɛkasa, Peace Council aba, yɛate bebree nka, eh, wohwɛ wɔn anim dua no, wohwɛ sɛdeɛ wɔn anim dua no teɛ ne adeɛ a, mfoni bɛn na wobɛtumi atwa? Wɔn nyinaa ani agye, obi yɛ worried,

Ok ok Akins yɛ yɛda ase papaapa eh, biribiara ni yɛbɛsa aba bio nti IGP de ato dwa sɛ MPP foɔ primaries na ɔmbɛyɛ no polling station bi a polisifoɔ ankɔ hɔ koraa no nipa duɔson na metie no ɔno na ɔka sɛ except bɔko ɔse bɔko deɛ ɔmo hia sogyafoɔ sɛ sogyafoɔ mɛka ɔmo ho yɛne nti ɔmo atwerɛ de ama interior minister sɛ nadaworoma Wɔn nso ntwerɛ ma ne nua Defence Minister na ɔma wɔn asogyafoɔ no bi nka wɔn ho na bɔko deɛ wɔn bɛhia asogyafoɔ aka ho na afei no wɔn ama biribiara akɔ nkan wɔ ɛhɔ nom. Ebio wɔse wɔn mpɛ sɛ aspirant biara de macho men biara bɛba hɔ sɛ wei deɛ me ara me security na macho macho dabi dabi wɔn nso wɔn mpɛ asɛm biara saa. wɔn nyaa ma polisifɔ no na party internal election a polling stage bia yɛde aposifɔ 70 na ɛkɔ deɛ ahaa ɛkyɛ sɛ ana mekaeɛ no wɔn ani abrɛ wɔn afadeɛ no sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛho hia ma ɔman no eti ɛna IGP no ankasa na ɛkɔɔ yo wohwɛ video no koraa na wɔn ano te hɔ no party in opposition oni abam ne ade IGP nyɛ ɔno na ɛyii no nka abɛhwɛ yɛ sɛ o Yasoma deputy bi anaa director of operation bi anaa bi but wei deɛ IGP naa it tells you sɛ ampa adeɛ no saa saa saa ehia ehia wɔn paa nti deɛ wɔm ɛno no na former Asante anaasɛ kane Asante bɛkwae mmarahyɛbadwani Joseph Osei-Owusu aka Joe Wise ɛde ato dwa sɛ NPP foɔ yi internal election wɔn bɛyɛ de ayi ɛyɛ flag bearer yi oh Ɛnyɛ sɛ wɔn amfa nhyehyɛɛ angu akwan so a ɛnnɛ wei sɔre a na ɔgyina na ɔtu bom bum na ɔtena wei dea bom bum ɔse dabi. Ɔse adeɛ baako bi wɔ hɔ nom a yɛno yɛ kwantempɔn no a ɛwɔ hɔ a ɛwɔ sɛ obiaa ɛfa so bi. Yɛno yɛ deɛn? Wɔse yɛno yɛ nhyehyɛeɛ a wɔn nyinaa gye too mu sɛ wɔn de rebɛbɔ abatoɔ no ho bra. A kyerɛ sɛ NPP presidential primaries yi a ɛbɛkɔ so aspirants no nyinaa nnim mu bi. Ɔpanin rekasa no yɛno na ɔde too dwa sɛ. Ansa na dwumadie no rebɛhyɛ aseɛ koraa no, wɔde mmara no nhyehyɛeɛ na ɛhyɛɛ aseɛ. Kwan a wɔbɛfa so adi dwuma no, sɛdeɛ obiara bɛyɛ ne campaign, nhyehyɛeɛ ahodoɔ a ɛwɔ hɔ nom. Wɔse wɔhyɛɛ da kurukyerɛ no nyinaa koraa nso de guu nkrataa so. Ɛna wɔkyɛ de maa aspirant no nyinaa sɛ, Wo nua, agorɔ no a moredie no, mmara da ho esiane sɛ yɛse kɔkɔ te kurom, yɛde n'amammerɛ na ɛtena hɔnom. Ɛno nti wɔn kyɛ maa wɔn nyinaa, ɛna wɔn ne wɔn nyinaa tenaa aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔde mmara ne nhyehyɛeɛ no bɛyɛ adwuma. Ɔseɛ mpo, wɔn a wɔn antumi amma saa nhyiamudie no abie no, wɔn yii wɔn ananmusifoɔ baeɛ ama wɔn bɛsii wɔn ananmu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a agorɔ no a wɔredie no biribiara bɛyɛ kamakama. Saa agreement yi, ɔse na ɛho hia pa ara, nanso,

Wei yɛ Onuonyamfoɔ Joseph Owusu. Ɔwieeɛ no na ɔde kaa ho bio sɛ, sɛ wɔno te adwam rehwɛ ma abatoɔ wei aba soɔ no, wɔde to aspirant no nyinaa anim sɛ wɔn ntwa ntɛnkyea bugabuga wɔ baabiara. Wɔn bɛma nneɛma mu ada hɔnom fann na nneɛma ayɛ pɛpɛɛpɛ de ama obiara. At no point did we have to diverge or even vote on who says what or who so so far

on voting day. We actually gave the selection of the locations for the voting, the polling stations, to the Electoral Commission. They brought the list to us. We distributed to all the contestants. We allowed them to make their comments on each one of them. Onuonyamfo Joseph Osei-Owusu na wɔate ne nka no sɛ nneɛma mu bɛda hɔ fann de ama wɔn. Na abusuafo bɛkae a, ɛnkyɛe na ɛbɛtoo dwa sɛ Ayawaso East birikyie asi wɔ hɔnom. Asɛm kɛse a esii yɛ wɔ sɛkyɛgyama ase ma atumpan ana, anomaa kɔkɔɔ kɔtee aduaba kɔkɔɔ de kosii dua kɔkɔɔ so diiɛ maa baabiara yɛɛ kɔɔ. Ɛne sɛn? Mmarahyɛbadwani a ɔwɔ hɔ ma adehyeɛ a ɔwɔ Ayawaso East abatoɔ mpɛsoa no so no akora daeɛ a wansɔre. Na kyerɛ sɛ seesei deɛ, ɔdu pɔn kɛseɛ bi na atutu. Ɛdeɛn na yɛde bɛsi n'ananmu? Agye sɛ kwaabɔɔfrɛ. Nea ɛse Ntefo nni hɔ a, apagyafo wɔ hɔ. Yɛn nti, me ne wo kasa yi, ɔman yi abatoɔ kɔmisa no de nhyehyɛe regu akwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, Yɛbɛto aba de ayi mmarahyɛbadwani foforɔ de ama adehye a ɔwɔ Ayawaso East abatoɔ mpasua no so. Na Ayawaso East deɛ, abere bi a ɛbɛto aba, ɛyɛ NDC stronghold, nti wɔn ara na ɛfa. NDC amanyɔkuo no de krataa aba abɔntene ama wɔn de ato dwa sɛ, amanyɔkuo no ama kwan, wɔn nomination forms aba. Yɛn nti, obi biara a wɔpɛ sɛ wɔkɔpere Ayawaso East ɛyɛ consuency parliamentary election no bi no, ɔnkɔ na ɔnkɔfa ne form sɛ wɔ Greater Accra Regional Office mma amanyɔkuo no. NDC foɔ kyerɛ mu a delegate list a wɔde bɛdi dwuma no, wɔbɛma aspirant bi a ɔpɛ sɛ ɔpere bi biara ne nsa aka ɛberɛ a wɔbɛyɛ nhwehwɛmu ahunu sɛ fee biara a ɛwɔ sɛ wotua no, woatua. Wɔkyerɛ mu a nomination forms no, wokɔtɔ no five thousand Ghana cedis, tete sika no, agradaa bɛseɛ, fifty mile yɛn, na five thousand Ghana cedis no akyiri no, na woakɔtua filing fee. yɛn no nso forty thousand Ghana cedis tete sika no forty million na wo tua ne nyinaa wie a na akyerɛ sɛ wa qualify na mmom amanyɔkuo no kyerɛ mu a wo yɛ obi a wadi dɛm anaa sɛ wo yɛ ɔbaa na wo pɛ sɛ wo contest bi a wo deɛ sika no ɛfa ana wo bɛtua nti forty thousand cedis no wo bɛtua mu twenty thousand Ghana cedis yɛ no na amanyɔkuo yi de ato adwa sɛ eh wanyɛ eh eh wɔn mpɛ check asɛm biara. Anaasɛ bank draft asɛm bi a ne nyinaa ne sɛ kɔ na kɔtua sika no to ɛyɛ amonyɔkuo no wɔn bank account mu direct kpagam ɛne ɔkɔ a wɔanwo a kukyire kukyire deposit National Democratic Congress dɛn dɛ UMB Adabraka branch kpan first nso yɛne wɔn nyinaa na na ɛwɔ office baako ɛwɔ Adabraka hɔ wotua wie a na afei no wode wo nkrataa ne adeɛ aba ɛbɛkyerɛ sɛ ampa woatua time table ne nhyehyɛɛ a aka biara no wɔde aba sɛ wɔn manfoɔ nhwɛ na afei wɔnni akyire. Yɛtoatoa nwoma aseɛ ne mmaa de bɛtwetwe nkɔmmɔ na afei yɛahu nhyehyɛeɛ no deɛ ɛwɔ mu ankasa. Abusua, yɛn nyaa no no deɛ, yɛntoa kaseɛbɔ no so na yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu. Deputy Transport Minister, Honourable Dorcas Afo Toffi, yɛ maame akyerɛkyerɛ mu ɛnnɛ yi, anaammɔtuo a ne ministry no ne aban retu de afa, Wɔ haw a ɛnnɛ yi ɛrekɔ so wɔ Ghana ntua bi te sɛ Nkran ɛna afei nso no Kumase ɛne mmeaeɛ akɛseɛ akɛseɛ ɛduru anɔpa ɛne n'anummerɛ so a wokɔ fie kaa ho akwatwe ɛmɛnam so a ahyɛnkafoɔ no bi afa Buronya ho ɛrewe nkokɔ a wɔn bɛgyina hɔ nom a ɛne ɛkyerɛ sɛ ɛboɔ a yɛbɛbɔ no wopɛ afo wopɛ ade kurom na saa asɛm yi akɔ akɔyɛ dagyaa ɛwɔ Ghana ha a ɛnnɛ yi Ghana adehyeɛ dodoɔ no ara no ani atutu akeka ɛka wɔn nsam. Yɛ maame Dorcas de ato dwa sɛ asɛm wei baeɛ no, eh, ne ministry no, wɔn ntenaa so koraa. Anamɔtuo bebree no ara na aba no ɛtu. Wɔse Ghana de hyeɛ bɛka yi anansa yi ara, ɛna Vice President, Professor, Jane Nana Opoku Agyemang, wɔne ɛyɛ Transport Ministry no hyiaeɛ. Ɛno no akyire no, nkɔmmɔdie kɔɔ so maa ɛyɛ ministry no ne GPRTU ne transport unions no hyiahyiaeɛ de too dwa sɛ, deɛ ɛrekɔ so no, ɛha adwene. Ɛno nti, wɔn ne wɔn ahyɛnkafoɔ no nkasakasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, Ɛneɛ ɛkaa no yɛbɛnya no dodoɔ muɔ, na afei nso lɔdofɛɛ no a wɔn apagyapagya mu no wɔn bɛtetete so, ɛsiane sɛ lɔdofɛɛ no deɛ ɛntwa yie koraa, ɛneɛ fangoo boɔ no yɛatetete so aba fam sɛ fofolafoo, ɛdeɛ bɛn na akɔte bayerɛ ahoma mu a nnɛyi Ghanafoɔ ɛrete kɔnten kɔ saa? Na ɛno na yɛn maame afotɔfe de ato dwa sɛ, Wɔno ara wɔahu sɛ seesei n'aban no yɛ nhyehyɛeɛ na buses dodoɔ no ara no yɛatumi akra bi de aba abɛpue mu wɔ Ghana ha sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɛwɔ hanom dada no yɛbɛtumi de new ones no bi aba abɛka ho na afei no afa Ghana dehyeɛ dodoɔ no ara ne ɛfiti anɔpa kɔpem n'anwummere soɔ yɛn nso yɛbɛtumi anya bi. Na berɛ a yɛn maame rekasa no, nkyɛkyɛmu ahodoɔ a

Ɛne ɛte yɛ yi yɛ Deputy Transport Minister Honourable Dorcas Afo Toffey. Na ɛwɔ saa nsɛm wei ara mu no, ɛnnɛ yi GPRTU nso ate task force a wɔagya wɔn mmeranteɛ no de agu mmɔnten so a wɔrehwɛ sɛ saa ahyɛnkafoɔ bi a sɛbi mpɛ aduasa wɔn ko apɛsɛmenkominya nti no wɔtototo lɔrefa mu aka wɔn a sɛbi wɔmpɛ wɔn ho asɛm nti no Wɔgye nɔɔma lɔlefɛɛ na amanimguase aka wɔ mu nyinaa no wɔn hwɛ atu ho anammɔn. Ɛberɛ a ɛyɛ GPRTU task force no te wɔn ho gu mmɔnten so no, wɔn akye akyɛnkafoɔ mmaako mmaako ɛyɛ du num, fifteen, a kyerɛ sɛ wɔn yɛ akyɛnkafoɔ a wɔn twi kaa no wɔ Nkran ha yi ara ɛneɛ Ablekuma ɛne ne mpata mu na wɔn hu sɛ wɔn deɛ hɛ wɔn fɛ nnipa no paa nanso no kyerɛ sɛ sika a ɛsɛ sɛ wɔn gye no nyɛ saa na wɔn gye. Wɔgye boro so, na ɛno ara na ɛnam so a wɔn nsa ka nnipa ɛyɛ dunum mu a ɛnnɛ wɔhwɛ sɛ wɔbɛfa mmara kwan so na ɛne asotwe bi wɔ hɔ na wɔbie de ama wɔn mo. Ɛyɛ DPRTU Task Force no de ato dwa sɛ kɔpem sɛ saa ɔhaw yi a Ghana adehyeɛ bi rekɔ mu ɛtoɔ bɛtwa no, ɛnyɛ dɛ wɔn nso bɛtea da da, ɛne dan ne dan nyinaa wɔn bɛte asi mmɔnten so ahuhu ahyɛnkafoɔ asɛm mpra aduasa, wɔn deɛ wɔfa Buronya ho awe nkokɔ a wɔtoto tolɔlefɛ mu, dodoɔ no ara nso ɛyɛ wɔn a wɔbɔ short short no. Bere akɔba bɛ sɛ tɔɔto tɔɔto ɔno a wɔnloadu no straight da aha ɔkɔ no tɔɔto tɔɔto saa nti na ɔbɛduru baabi a wɔkɔ no na kyɛ sɛ ne sika ɛse ɔtwe ho nwi ɛno nti no wɔn nso de ato dwa sɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa na wɔn hwɛ sɛ wɔn bɛtumi atu wɔn so sa na yɛatumi asɔ wɔn nyinaa ɛpɛ akyi Owura Samuel Amoah ɔyɛ Deputy ɛyɛ Public Relations Officer ɛde ma GPR to yɛnya na yɛne no bɛdi ho nkɔmmɔ. Abusua yɛmmɔ kaseɛ ɛna awia yi. New Oak Limited ɛwɔ asɛm ɔdɛ ɛma wo. Mepakyɛw wo amɔnɔne na woretie yɛn a New Oak Limited asisi adan. Na adan no a yɛasisie no, yɛwɔ studio apartment, yɛwɔ one bedroom, two bedroom ne three bedroom houses a na ɛwɔ hɔnom a kyerɛ sɛ yɛretɔne. Na ɛno akyire no yɛwɔ gated estate wɔ Ɔyarefa, ɛbɛn Ɔyarefa mall no, Hatcho, ɛbɛn Wisconsin University and Ɔyarefa Ghana flag. New Oak eleven storey residence no, adeɛ ɛfa a ɛfɛ. Abusua fo ani kɔ hwɛ adeɛ na wobɛhu sɛ ampa yɛasi dan. Mesrɛ wo a, New Oak Eleven Story Residence na yɛ abronsɛn a ɛtoa so du baako a na yɛasisi adan no ahyehyɛ mu a ɛwɔ Hatcho. Na wonim baabi a ɛsi no? Ɛbɛn Wisconsin, ɛbɛn Legon, ɛbɛn UPSA. Yɛ ano nti wote hɔ nom a, abusua, wote anibue mu. Baabi a woteɛ no, malaria wonnya bi da. Ahaa! Baabi wɔ hɔnom a woka sɛ worekɔ fie a, wodi kan yare kwan so koraa ansa na woaduru fie. Mesrɛ wo, bɔ mmɔden a New Oak Limited asisi adan no wɔ baabi baabi a ɛyɛ ma wo paa. Na yɛn eleven story residence no, yɛwɔ world class amenities, akadeɛ papa a ɛma w'asetena mu yɛ fɛ, yɛ dɛ, na ɛwɔ hɔnom. Obi tumi kɔtra baabi anɔpa na wafa bucket asi ne tirim rekɔ nsuo. Ɛnnɛ berɛ yi mu, yɛnyɛ no saa. Wo mma nnɛ ahunu amanneɛ. Nsuo no ase oo, wonya hɔhoɔ ne wɔbɛflashe no dwonsɔ koraa a na ayam hyehye wo. Ɛha adwene papaapa. New Oak Eleven Story Residence, nsuo bu saa two four seven, nkanea two four seven, security two four seven. Pharmacy wom, eh, shopping centre wom, executive bar ne lounge wom. Elevator a ɛde wo bɛkɔ aba, wonni problem koraa. Hwehwɛ akyiri kwan wɔ Musuku Junction,

Seven zero seven six Wɛbsaet no yɛ newoaklimited dɔt kɔm. Wote Ghana ha, nanso Nyankopɔn adom ɛyɛ kakra bɛdi w'ataa so. Abusuafoɔ akekɛka wɔn nsa ase ama yɛanya kakra a yɛpɛ sɛ yɛde pia wo wɔ nwomasua mu. Wopɛ sɛ wokɔtoa nwomasua so wɔ UK mmɔnten so wɔ abusua a ɛmu a obi mfa so kwaa na ne wakyenkyena? Ɛyɛ Overseas Student House na yɛnim wɔn. Wɔnom na wɔka sɛ wɔn de wo kɔ a na kyerɛ sɛ wɔade mission no, yɛgye no biribiara kama kama kama kama, ɛne wo visa gyeɛ, biribiara is guaranteen ankasa. Na tie, January bosom yi a ɛwɔ mu yi ara, kakakra mpo ne yɛawie o, yɛde adehyeɛ rekɔ, yɛfiri hɔnom a agye May ɛne September, ɛno nti no bɔ mmɔden ara sɛ wo ne Overseas Student House mpanimfoɔ bɛ starte adi nkɔmmɔ na nhyehyɛɛ bi wɔ hɔnom biara no nso no wɔatumi adi so ntɛm. Wɔse ɛnnɛ yi wobɛ enjoy thirty percent scholarship, ɛwɔ first degree programs a wobɛyɛ, afei fifty percent scholarship ɛwɔ masters programs a wobɛyɛ. Ɛnɛ sika a bɛdi kan atua de ama wɔn mo yɛ three thousand five hundred Ghana cedis. Ɛno na yɛgyina so de agye wo admission de ama wo. Wo wie a na wo fees no woatua mu yɛ fifty percent na yɛde akɔ akɔgye wo visa de ama wo. Wo mpɛ wei na apɛ deɛn? Overseas Student House sɛ hɛ yɛde wo kɔ a, Wokɔ akɔyɛ program of your choice, wompɛ wei na apɛ deɛ yi, na woawie nso no, wɔn bɛhwɛ sɛ wobɛnya ɛyɛ two years work permit wɔ UK mmɔnten so ɛna fam, na woatumi de ayɛ adwuma, yɛbɛtua wo ka kama ama kyɛ sɛ ɛka bi a abusua bɔɔ biara wo nso woatumi atetete ka no, na wɔn akyira kwan Accra ha ɔwɔ Dansoman, Sahara, adjacent Ecobank, ɛna Kumasi, Ahoji main street, wɔne Zenith Bank no na ɛdi animhwɛ ɛwɔ Pizza Man building mu,

Abusua dwane o Facebook no so Rainbow Radio eighty seven point five FM Yɛkɔ yɛn amanebɔni Nana Kwadwo Asare hɔ nom akɔfa amanebɔ adi abrɛ wo ɛne sɛi Aberanteɛ a wadi mfeɛ aduasa a yɛse yɛfrɛ no Kwabena Kwakwa eish Kwakwa deɛ yɛto da me wo kwakorɔma ne nipa no anni a ɔse mafa Kwakwa ahaa Abeto dwa so watwitwa nase wɔ Agona Bobi Kuma wɔ Agona West mansin mu wɔ ɔman yi mfimfini mantam. Na amanebɔ no kyerɛ mu a awerɛhosɛm yi sii bere a mente me ho ase bi maa ne homene so wɔ wɔn ntam a yɛse ɛfa ɛyɛ wɔn awaresɛm ho. Na awaresɛm no rekɔ so wɔ Kwakwai ne ne yere ntam. Yɛ no na yɛse ɛnam so koraa ma ɛde ntetemu aba ɛyɛ wɔn ntam. Na yɛno na seesei aba abɛtɔ dwa sɛ saa aberanteɛ yi a wadi saa nnipoabɔnefosɛm wei no, sɛdeɛ ɔsi twitwaa n'ase no ama no apira pa ara ama wɔregye ayarehwɛ a ɛnyɛ agorɔ koraa. Na yɛnkɔ Nana Kwadwo Asare hɔnom, wɔbɛkyerɛ yɛ deɛ ɛbaa yɛ kɔte ankasa. Na mmom kɔ Facebook no so na kɔhwɛ, Rainbow Radio 87.5 FM, hwɛ, papa no abatiri hɔ. Ɛna yɛabea no na emu kɔɔ no. Ɛna wɔasan ayi n'asonterɛmu hɔ. Aha, na yɛayi n'asonterɛmu hɔ de aka ho saa no. Na seesei koraa deɛ, adɛn na nnipa tirim ayɛ den saa? Nnipa tirim ayɛ sum. Kɔ Facebook no so, Rainbow Radio eighty seven point five FM. Ghanafoɔ, monsɔre o! Monsɔre! Kɔ Facebook no so na kɔhwɛ. Nnipa tirim ayɛ den ankasa. Hwɛ, ɔdi ne nua bɔne, ɔdi ne nua nya koraa a, ɛmfa ne ho hwee koraa. Nana, yɛ, yɛ mo akwaaba no a, ɛdeɛn na akɔfa sika ntwitwa yi aba yi? Me nua meda ase. Deɛ ɛkyerɛ ne sɛ ɛɛ aberanteɛ a yɛreka n'asɛm yi a yɛfrɛ no Kɔbena Kwakwa yi, ɔne ne yere ɛɛ yɛreka sɛ ne nkankyema na ɛte bɛyɛ mfeɛ bebree ni. Na nnansa ntam na sɛ mente me ho ase bɔ wɔn nti mmom ntɛm a ntɔkwa ne adeadeɛ. Ɛnna ɔbaa no kɔɔ police station kɔbɔ polisifoɔ amanneɛ sɛ, Ɛɛ, ne kunu abo no ama n'ani nsɛnnennen ayɛ kɔkɔɔ ne adeadeɛ. Nti na ade a apolisifoɔ repɛ aberante yi na wɔasɔ ne mu na afei wɔatumi atoto n'ano abisa no sɛ nti ko nti ɔtumi kɔboro ne yere saa. N'ani no a wɔpɛ no wɔbɛhwehwɛ no wɔhwehwɛ no wɔanhu no mu na aberante yi kɔɔ Gift Mensah fie sɛ ɔkɔ akɔ sɛ wɔkɔpa no kyɛw o, sɛ wɔkɔbɔ no o, sɛ wɔkɔyɛ nneɛma yi o. Wɔkɔeɛ no, na Gift Mensah nni hɔ na mmom Ne wɔ ɛɛ ne wɔfa ɛyɛ Gifty Mensah wɔfa ɛna ɛwɔ fie. Ɔno nso ɔyɛ papa panin a wohwɛ ne fie mu a ne fie kɔ n'anim a ahoɔden no nso nhyɛ da nni hɔ. Nti agya akokora wa wapɛ baabi a wada. Ɛna ɔkɔbisaa no sɛ na ɛyɛ Kɔbena Kwakoraa kɔbisaa no sɛ na Gifty Mensah wɔ he? Na ɔse o Gifty ɛnɛ wammɛda fie nti mennim baabi a Gifty ɛyɛ dɛn ɔwɔ. Sɛɛ na aberanteɛ no rekɔ no waboa ne ho sɛ ɔkɔto Gifty wɔ fie a ɛyɛ adeɛ a ɔbɛtwitwa no

Wɔhui sɛ ohuu sɛ nkurɔfoɔ abu pini hɔ anagya ɔpɛ baabi faeɛ ne nea wɔhwɛɛ sɛ ɛɛ ne wɔfa yi no ɔnwu nti wɔde no kɔɔ police sta ɛɛ hospital kɔgyee ayarehwɛde maa no na me ne wo kasa polisifoɔ asɔ asɛm no mu sɛ wɔreyɛ mu nhwehwɛmu na mmom wɔapɛ baabi a Kwabena Kwakwa yi adwane akɔ akɔtɛ ɛbɛsi nnɛ nyɛ adeɛ a wɔahu no wɔgu so a wɔhwehwɛ no nti wobisaa na saa na ɛteɛ. Mm, enti me ne wo kasa yi, papa no a wɔayɛ no saa no, anaa sɛdeɛ yɛatwitwa noɔ no, ne, ne daberɛ mu te sɛ seesei?
Wote, ɛsɛ sɛ deɛ, ɛɛ, deɛ ɛda no mu ɔden, sane sɛ twitwa no, ɛnyɛ asɛm a ɛda fam, wɔtwitwa no papa, na mmom, papa no nso, woyɛ, ɔyɛ obi a ɔyare dada, na yɛasan atwitwa no aka ho, enti, ne, baabi a ɛda no, emu ɔden, yɛbɔ mpae sɛ ɔbɛnya nkwa, na watumi asan aba fie asomdwoeɛ mu. Ei, na mm-hmm. na wɔse ɛdeɛ pɔtee paa na ɛkɔ so wɔ ɔne ne ho kani ne ntam nti a ɛkɔfa a wɔn ntete mu baeɛ.
deɛ ɛɛ abayɛ no bɔɔ yɛ amaneɛ sɛ ɔse ɔnye ne nyi ɔho sɛ na nsɛntɛmɔne bɛma foforɔ bi gyinagyina hɔ ne adeadeɛ nti sɛ wakana so wɔm sene deɛ a ɛne ɔbɛbo no ɛna ɔwabo no ara ma sesei Asa asan akɔ yie sɛ wasan akɔtwe sekan koraa de akɔtwitwa no nnɛ yi abaayewa no ne wɔfa. Asɛm o.
Ha! Yɛ, yɛ, yɛ, Nana, yɛda ase. Nti wo deɛ biribiara ni a ɛbɛsa aba bio. Why? Meda ase, me nua. Ok. Abusua, kɔ Facebook no so, Rainbow Radio 87.5 FM. Rainbow Radio 87.5 FM. Facebook no so na kɔhwɛ. Ɛɛ, Ɛɛ.
Ese nnipa adwen yɛnim baabi ɛnenam sɛ ebi deɛ kɔ antekorɔkorɔae so sɛ deɛ yo ei atwitwa papa yi sɛ hahahahaha ei awurade Kɔnkɔ kɔhwɛ koraa a wo werɛ bɛho. Ɛɛ wohwɛ a wo werɛ bɛho. Na nipa di ne nua bɔne a kyerɛ sɛ. Abusua bra Facebook no so. Nipa di ne nua bɔne a na wayi n'ani di ne bɔne saa.
Wohwɛ papa ɔda n'abasa koraa tom sɛ ɔno amisa ahoɔden biara nhyɛ dɛ nim ne mu dada. Ah!
Ɔkɔfa no wai? Ɛna yɛayɛ no saa no o. Ɛɛ, yɛayɛ no saa paa. Na aberanteɛ yi nso de Kwame Emmanuel. Montumi nsesa Emmanuel na mo. Kwame Yima a wadi mfeɛ aduasa nson. Wɔaka mmaa mmiɛnsa bɔ so, wɔanyem wɔn abom. Ae, wɔanyem wɔn. Odeshi deɛ, Odeshi, me na ada koraa, me na ada. Na Koima nso, ɔnyɛ barima koraa. Wɔwieeɛ a, wɔte nyinsɛn mmiɛnsa deɛ ɛboro barima hoɔden so. Wɔakɔfa poison a ɛnnom adi, awu deɛ, ɛde. de ne nkwa no wɔretwa no short afiri ateasefoɔ asase yi so. Adɛn a? Wɔnye mo mmaa tene no abom no, wɔsan nso wɔ yere. Na ne yere no awo bosome mmienu nie wɔ Drɔbo wɔ German South mansin no mu wɔ Bono mantam mu. Enti ne yere awo two months nie no, ana wɔasan awe mmaa tene asan nye wɔn nyinaa nso abom. Na fɛreɛ ne owuo deɛ, fɛnyinam owuo. Enti ɛneɛ wɔbɛwu koraa na biribiara ato asa ko ɛyɛ nam. Kwame! Kwame na ɛba no sɛn na wo name Kwame tumi remma tire bɔ so wɔ berɛ a ne yere woeɛ nkyɛeɛ na ɔwieeɛ a wasan nom awuduro nti ɛkɔsii sɛ wanya awu anaa wanwu?
Me na meda wo ase. Saa berɛ no wobɛtie no wɔ ɛyɛ Agyaman South Dwoɔbo sɛnea wokae na wɔbɔ no Mantam mu aberanteɛ. Ɛyɛ Emmanuel a deɛ wakɔfa aba no no, ɔyɛ driverni na baabi a ɔbɛduru biara no, ɔyɛ sɛ girls no bi wɔ hɔ na ɛno na mmiɛnsa kɔnyem bɔɔ mu a wɔfaa tɛtɛfon frɛɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, Boy Emma, menyem oo, na wei nso afrɛ aka sɛ, Boy Emma, menyem oo, na wei nso afrɛ aka sɛ, Boy Emma, menyem oo, na ɛyɛ sɛ mmiɛnsa. Berɛ a na ne yere nso awo abosome mmienu no, ɛyɛ sɛ aberanteɛ no hu sɛ no, Agya no reba no, ano yɛ den. Ɛnyɛ ade a obetumi agyina ano esiane sɛ ne yere nim sɛ ɔno deɛ ɔyɛ dɛmprɛma na ɛnyɛ ade a obetumi ayɛ biribi saa. Na ɛno na aberanteɛ no hwɛeɛ na ɔhuu sɛ ɛnyɛ yei ayɛ nyan, na ɔmaa n'ani so hwɛɛ baabi a stores wɔ a yɛtɔn adeɛ a agya kaa n'ano ara kenkan obetumi awu ntɛm. Na ɛno na ɔkɔpɛɛ ɛyɛ Fuladan na ɔkeka nneɛma frafraeɛ a ɔnomeeɛ a kyerɛ sɛ ɛbaa saa no mpanyinfoɔ a ɛwɔ hɔ no ara huu sɛ no, Saa asɛm a ɔyɛ aba yɛ ma aberanteɛ nso basabasabasabasa. Ɛnnɛ ɛyɛ Saint Mary Holy Family Hospital a ɛwɔ Drɔbo ɛkɔhwɛɛ sɛ aberanteɛ no bɛtumi agye ne nkwa de ama no a, yɛne no nko pue mu wɔ hɔ. Mpaninfoɔ bɔɔ wɔn ho mmɔden a ɛtumi hwehwɛɛ poison a aberanteɛ no anom no nyinaa. Deɛ ɛno ne yɛn bisa yi ma sɛ, na adɛn na wonom saa awuduro yi na wɔagye wo nkwa afiri w'ankasa wo nsam? Na ɛno na ɔbɛtumi hu sɛ ka a ɔka no

ne sɛ nnwɔtwe no no ɛno na aberanteɛ no nyɛ adeɛ a ahoɔden bɛtumi sɛ ɔbɛtumi ahwɛ wɔn ɛna ɛyɛ n'adwene sɛ ɔkɔnom awuduro ɛwɔ ntumi nua saa berɛ deɛ ɔbɛpie mu ɛwɔ bere ɛɛ ɛyɛ prɔbo German south ɛɛ Saint Mary hospital a ɛyɛ Holy Family hospital a aberanteɛ yi ma da hɔ a yɛhwɛ sɛ yɛbɛyi no na ɔde n'ani akɔ pie mu ɛwɔ fie na wahwɛ sɛ nkwadaa mmiɛnsa no a yɛbɔ wɔn din sɛ ɛyɛ ne mma ne wɔn no, kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛhwɛ saa mma no. Sɛ ɔredwanagya wɔn, sɛ ɔresan anom aduro no bio, sɛ wei deɛ ɛbɛyɛ fa na ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtumi atena ase bio no, yɛde saa nkra no nyinaa bɛma atiefoɔ, me nua. A Baako ara no, ɔyɛ guy. Monhwɛ the way ɔte akonwa no mu no, ɛne sɛdeɛ wagyegye ada mu no. N'ataadeɛ no nso, yɛatwerɛ anim Côte d'Ivoire. Wɔbɛdi wo ei, wɔbɛnyem wɔn. Ɛnyɛ nwanwa. Sɛ ɔyɛ driver ni nso, na kaa bɛn na ɔtwie, taxi anaa trɔtrɔ anaa ɔkɔ long journey. ɛyɛ taxi no bi na ɔtwi, na wobɛpie mu wɔ hanom a, ɛyɛ baabi a ɔde kɔ, ɛyɛ baabi yɛ nkuraase nkuraase nkuraase nkuraseɛ, nti baabi a ɔbɛkɔ biara nsɛ biribi wɔ hɔnom, me nua. Kwame, taxi mpo na wanyem tray abɔ mu, na nea ɔkɔtwi wɔ van, na Nyame yɛ adom na ɔkɔtwi trailer yi bi deɛ a, ɔbɛnyem kuro mua o.
Saa na bebree no ara ɛreka, na ɛhwɛ sɛ ebia ɛntumi ɛnsi saa, ɛsiane sɛ ketewa mpo na ɔrekɔ that level no, na ɔbɛkɔ akɛseɛ mu deɛ, na ɛpo bi a ɛdi fɛmfɛm no ɔte dada. Ana wo se wɔne ne yere no awo mmofra nnum dada? Saa pɛpɛpɛ me nua. Walayi. Ɛna three na nyema bom nti na kyɛ sɛ ayɛ eight no no because ɛyɛ dɛn a wɔn bɛwo eight. Ɛna ne ah okay. Na taxi no ɔno ara ne deɛ anaa obi deɛ na otwie?
Ɛyɛ obi kaa ɛna otwi, ne ade a ɛyɛ ɔno ankasa ne kaa ɛna otwi. Nti baabi a obeduru biara no, na girls no bi wɔ hɔ. Baabi a obeduru biara, na girls no bi wɔ hɔ. Bebree no ara koraa ɛkyerɛ sɛ ebia mmiɛnsa yi deɛ na aba, ebi koraa ebinom koraa deɛ nam kwan so a wɔretwɛn sɛ ɛno nso bɛba na wɔde abɔ no kwaadu, na yɛahwɛ sɛ ɔbɛgye ɛno nso, anaasɛ ɛno deɛ ebia ɔbɛfa tuo na wato sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obewu koraa na obiara nte asɛm no koraa akyiri koraa. Me nua.
bɛtɔ ne kaa deɛ nyame ampata a anhwɛ wie ɔbɛnyem drɔbofoɔ no nyinaa koraa na abɔ mu ɛɛɛɛ taxi drivers no wɔn na wɔn tɛ nya girls paa ɛna mo pɛ taxi drivers saa ɔn sɛ mo no ayɛ na dropping no dɔɔso nti wo tumi nya kwan ne ɔbaa no di nkɔmɔ na trɔtrɔ deɛ mate na agye sika wo twi kaa dodoɔ sɛn na wobɛtumi ne wɔn ama taxi drivers taxi drivers wɔn yɛ guy wɔn a ɛyɛ drop wɔn sɛ wɔn tumi fɔ baabi wɔn sɛ wɔbɛtena kaa mu osu na wɔsate kane n'asɛm ɛna me boy ɛna me boy ɔde ne me boy na gɛ na kane nsɛm nyinaa na wakyekye ne wura akorɔkorɔ na na wagye ne namba na wagye ne namba na akyɛ sɛ ɔno nso akɔto aso a nti na nyɛ nwanwa na ɔno ato abiriki ha ate ne so abusuafoɔ mmɛn no oh no baako andeɛ sɛdeɛ ɔte hɔ no a wagya mɔ nstaakye kakra na ne tirinwi no nso ayɛ ne sɛdeɛ

Wobɛnya nkwa, na woayɛ Abusua, woayɛ tiri ne nyinaa. ɛ, bra Facebook no so na bɛhwɛ aberanteɛ yi a yɛreka ne ho asɛm yi, na yɛrekɔ nsɛm foforɔ mu. Moto akwanhyia bi asi. Wei no asiiɛ wɔ dadeɛ so aba a ɛno no Ahafo mantam, na awerɛhosɛm no mu nkyɛmu nie, ɛyɛ moto mmienu a baako Nnipa mmiɛnsa na na ɛte soɔ. Na saa moto no firi sienkyɛ mu na na ɛreba. Ɛna na baako nso a nnipa mmienu te so no, wɔn de wɔn ani akyerɛ mu afiri dadeɛ so aba a wɔn nso reba. Na wohwɛ moto no mmienu nyinaa no, nkyerɛmu ne sɛ na light biara nni ho, nti na deɛ ɛba na wɔba no bibɛli bibɛli saa na kyerɛ sɛ obiara de reba a na speed nso wɔ mu. Ɛna moto mmienu a nnipa nnum te so no, ɛkɔ kɛseɛ ne sɛ di ma yaw. a kyerɛ sɛ nnipa nnum no nyinaa firi so te guu fam. Bra Facebook no so, ɛyɛ Rainbow eighty seven point five, na nnipa sɛ mu apae sɛ du. Awurade Nyankopɔn, moto akwanhyia deɛ nhu o. Abusua bra, nnipa five o, ɛna wɔn nyinaa te afiri motor bike no so ate agu fam a, amu mu hɔ nom a mmiɛnsa deɛ wɔn to anananom wɔn seɛ do a mmienu nso no atumi apirapira. Ata Gagae wɔ ahoma no so, Ata Mahey. Me nua baa hɔ ɔfɛ bia, ɔbaa na ti kɔ susuo bia no megye wo so paa na awia yi. Wano hwam, wano hwam, a a tawere ho sɛm yi ɛ ɛbaa ne sɛn? Me nua baa, deɛ ɛdi kan ma menkyerɛ w'atiefoɔ nyinaa ɛnɛ awia yi, na ɛnɛ from ahomakye ɛbɛpie mu ɛnɛ anɔpa yi ɛbɛduru awia yi deɛ awerɛho sɛm ɛna asi na asɛm a asi no me nua baa ɛyɛ awerɛhoɔ paa. Ɛnora from bɛɛ 11 ɛkɔ pie mu 12 hɔ ɛna yɛnya nteɛ sɛ motor mmienu akɔ akɔ nya akwanhyia. a ɛwɔ Afo Region, kuro baako a yɛfrɛ no Dadeɛ Soaba. Na yɛwɔ Dadeɛ Soaba kuro baako a yɛfrɛ no Sienkyem. Ɛhɔ no na moto baako no firi ba ɛna baako no nso firi Dadeɛ Soaba kuro no rekɔ. Na adeɛ baako ne sɛ kuro no a moto no nam so no, ɛyɛ anaasɛ mpo no kwan a moto no nam so no, ɛyɛ kwan a ɛyɛ kootaale kamakama but side and side no na foot a kwan mu atua kakra. Na Svi a ɛyɛ Shevkov, Shevkov, ɛna ɛyɛ kwan a ɛreforo po so, ɛno nso yɛ shaf kefa. Wohu w'anim na wosu ahu n'anim. Na ne nyinaa ne sɛ, moto no a ɛfiri dadeɛ so aba ɛrekɔ deɛ nkyɛn mu no, deɛ ɛbae ne sɛ, light nnim a sɛbi mprɛ aduasa ayɛ sɛ ɛhu kwan mu, ɛna deɛ ɔfiri deɛ nkyɛn mu ba deɛ, light wom. Na adeɛ baako ne sɛ, sɛdeɛ me meka sɛ ɛkwan no afu atua no nti no, ɛma obiara a ɔhu n'anim a ɛyɛ haw ne amane a akwanhyia no atumi aba. Na me nuabaa, adeɛ ne sɛ, Akwanhyia no tumi bae no, amonom mu ara deɛ, nnipa mmiɛnsa na ɛtumi hwerɛɛ wɔn nkwa, a ne nuabaa, wɔn antumi anka Jesse mpo, na mmienu na ɛtumi nyaa wɔn nkwa fae. Na ne nuabaa mmienu no a wɔnyaa wɔn nkwa fa didii no deɛ, adeɛ baako ne sɛ, baako deɛ, baabi a ɔda no den papapapapa, a homea koraa ne ahoɔden, ahokeka koraa ne nuabaa ebi nni hɔ. Baa baako a ɔka ho deɛ, ahoɔden aba kakra, yɛhwɛ sɛ nkakrankakra, ahoɔden nso bɛtumi aba paa. Baa baako a ɔka ho deɛ, me nuabaa baabi a ɔda no, Ɔyɛ ade yie paa.
A mmerante kwaa nnum no nyina ara no fi dadeɛ asoɔ ba hɔ. Senior, a wɔn nyinaa fi dadeɛ asoɔ ba hɔ. Nnipa mmiɛnsa no a wɔawu no deɛ yɛfrɛ baako Kwame a ɔfiri dadeɛ asoɔ ba nkuro nketewa no deɛ yɛfrɛ no Akotosi. Ɛna baako nso yɛfrɛ no Kofi Diaba ɔno nso firi dadeɛ asoɔ ba kurom nti dadeɛ asoɔ ba kurom no deɛ nnipa baako na ɛfiri hɔ a wɔn atumi

ayɛ den paa, me nuaba. A Ata, yɛbɛda ase awia yi na wode w'ani adi akyire. Biribiara firi mu ba a na wode asom yɛn. Me nuaba, meda ase. Mɛda mo som ase sɛ asɛm yi ba a, mosom asom. Na deɛ ɛbɛsi biara, yɛremma mo ase nsi wɔn. Yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛma atiefoɔ nso aso ate. Hia o, abusua Ata Gaagai na awerɛhosɛm a ɛsiiɛ wɔ dadeɛ aso aba no, wɔde mo amanebɔ de asom yɛn. Ma yɛnnyina so.

Alright abusuafoɔ ma me mfa agodeɛ mu nsɛm ntoa kaseɛ no so awia yi mfa mma atiefoɔ ketewe se nyɛ dodoɔ awurawura deɛ wo hia ne sɛ na ɛfata na ɛmu ɔdɛ na ɛwɔ sɛ wo te masi nkonnwa awia yi de ho nsɛm reba na din a megye soɔ yɛ fantastic KG, Ma menhyɛ nsɛm no ase ntɛmntɛm so na memfa mfiefie na awiei ɛnnɛyi amanemmɔ a yɛn sɛ ka kyerɛ mu a Nyakopɔn yɛ adom a Ghana Football Association mpanyifoɔ se yɛmfa nto dwa sɛ Black Stars ahead of the World Cup preparations a ɛno ɛbɛtumi akɔ so a Ghana yɛn nso yɛwɔ Group I a yɛne aman bi te sɛ Panama na afei Croatia ne England yɛn nyinaa yɛapɛeɛ no Na Ghanafoɔ sɛ yɛmfa nto dwa sɛ Nyame adom a Australia anaasɛ Austria bɛtumi a hosti Black Stars na yɛabɔ ayɛ friendly match wɔ Happior Stadium ahead of Nyame adom a World Cup dwumadie no so bɛtumi akɔ so. Don't forget sɛ Austriafoɔ no wɔn bɛtumi a face World Champions Argentina, Algeria ɛna afei Jordan wɔ Group J nti ɛnɛ yi wɔn se yɛmfa nto dwa sɛ Nyankopɔn ayɛ adom ɛnɛ yi wɔn ɛne Black Stars atumi a line up ɛyɛ friendly match a bɛ sɛ in the month of March wɔn bɛtumi ayi saa game no nso atumi de afiri ansakra na Ghana abɔ game against ɛyɛ ɔman a ɛte ɛne Germany nti ɛnɛ yi Nyame ɛyɛ adom a ɛyɛ Friday March 27th ɛna Ghana yɛne ɔman a ne din nso ne Austria ɛbɛtumi abɔ a me ne ho nsɛm no ɛde ɛto dwa na me toɔ so akɔ piem ɛwɔ nsɛm foforɔ mu deɛ a Doctor David Kofi ɛyɛ Uwaku wɔn ɛna mpanyinfoɔ atumi apɔinte no sɛ ɔno na ɛyɛ administrator ɛde ma Ghana Sports Fund dwumadie a ɛnɛ yi Sports Minister Honourable Kofi Dee Adams atumi aboa ama ɛnɛ mpanyinfoɔ agye ato mu a ɛyɛ adwuma ɛwɔ ɔman Ghana wɔn na wɔn apɔinte no sɛ wɔn ɛmɛyɛ administrator mpakyɛ papa no wɔn ɛna ɛda Facebook page no so woba Nanso woabɛbɔ w'ani akɔ wɔn akama a wɔyɛ dwumadie no so. Ma mentoɔ so ɛ na menkɔpue mu wɔ nsɛm foforɔ mu deɛ a ɛyɛ putupuru amanobɔ nsɛm a yɛn nsa ɛka kyerɛ mu a Dreams FC assistant coach a ne din ɛne Fifi Parker ɛna report a yɛn nsa ɛka kyerɛ mu a ɔpanyin no ɛnɛ yi Dreams FC adwuma no asɛ wagyae asɛ ɔpɛ sɛ ɔgyae ne nyinaa ne sɛ yɛse bɛyɛ sɛ sma ɛna sɛ bɛyɛ five month nie Na sɛ report no kyerɛ mu a bosome nnum nie, ɛyɛ adeɛ sɛ ne salary deɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ne nsa aka. Nti ɛnnɛ yi ɛɛ report no kyerɛ mu a ɔpanyin a din no Fifi yɛ Parker Hansen atumi a resign as an assistant coach de ama club a ne din ɛne Dreams FC. Ɛno ɛne latest ɛne report a ɛno nso firi hɔ ba a yɛde ho nsɛm no ɛde ɛreto dwa. Na Maame Ntoɔ so ɛwɔ National Sports Authority Director General a ne din ɛne Yaw Ampɔfoɔ Ankra, wɔn akakye wadi nkɔmmɔ ɛde afa accountability ɛne no wɔn pɛ sɛ wɔn ɛyɛ no central to the authorities and operations a wɔn ɛbɛtumi aboa ama nneɛma akɔ yie yɛn kɔ na yɛn kɔ tie director general ɛde ma national sports authority yaw ampɔfo ankra. Nti deɛ we need to know public interest we've been to the public interest.

Asante Kotoko Executive Chairman ne din de Dɔkta KK Sarpong. Wɔno akakye mpakyɛw panyin adi nkɔmmɔ ne nsɛm kakra de ato dwa. Ɔn sɛ Ghanafoɔ kasa sɛ yɛmfa foreign nationals no bi nwura mu na yɛmfa wɔn nkɔ pue mu wɔ World Cup dwumadie no ase. Ɛno na ɔde ato dwa sɛ ɛwɔ sɛ yɛfrɛ the best ɛyɛ foreigners no na wɔn ba na ɛne no wɔn tumi bɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nneɛma bɛkɔ nkan de ama Black Stars no. Yɛnkɔ tie nkyekyeremu a Dɔkta ɛyɛ KK Sarpong

Na ɛno akyi na Dɔkta Keke Sarpong de too dwa sɛ taam a na ɔbɔ adwuma de ma Kumasi Asante Kɔtɔkɔ no, wɔtumi gyee League Cup back to back de maa club no. Bɛsi seven years ni, wɔntumi ngyee bi, na wei ne yɛ ne proudest moment as a former ɛyɛ Executive Chairman

And that's one of the reason why Asekem is sickening us. If we cannot do that, I'm afraid people will not him. Na ɛno akyi ɛna ne hyɛde so am sɛ former Black Stars psychologist a ne din ne Doctor Patrick Ofori na wɔn nso adi nkɔmmɔ kakra de afa the current Black Stars head coach a ne din ne Otto Addo ho. Na mepaakyɛw

interest in the appointment of either technical staff that led to our inability to qualify for the Afcon. What did they do? They quickly reassembled the team around. So clearly you couldn't have blamed only the.
Wei ne nsɛm a former psychologist de ma Black Stars Doctor Patrick Wano de too dwa. Women's FA Cup no round of 16 fixtures no, mepaakyɛw hyɛ no soram sɛ Nyakopɔn yɛ adom a naawɔtwe yi mu wɔbɛyi adi afiri hɔ ɛhyɛ aseɛ kyinaa na sei na ɛteɛ. FC Savannah ɛwɔ Aliu Mahama Sports Stadium hɔ, wɔn ne Amov Gold Ladies bɛhyia na afei no Tamale Super Ladies wɔn ne Dreams Ladies abɔ, ɛno nso yɛ Saturday, na Supreme Ladies ne Bolga Sharp Air Arrows bɛbɔ na afei no wokɔpiem wɔ Techiman Urban Park a ɛyɛ Ampem Darko a wɔn ne ɛyɛ Jagba Ladies bɛhyia. Army Ladies wɔn ne Sinsamba Ladies bɛbɔ, na afei Hazakes Ladies wɔn ne Efiparani Warriors wɔn atumi ahyia. Akosombo Ladies, mepaakyɛw, wɔn ne Jonina Ladies bɛtumi abɔ wɔ yɛ Jakwa Astroturf no a me ne ho nsɛm de to dwa. Monday yɛ Samatex Ladies wɔn ne Rook Sisters na ɛbɛtumi ahyia a me ne ho nsɛm de to dwa. Ma menkɔ amanɔneɛ na memfa nsɛm no kakra mfa mpeso kama ɛnnɛ awia yi ma mo wɔ dwumadie no so deɛ a. Me nhyɛ aseɛ tumi deɛ firi Chelsea player din ne Cole Palmer ɛnora wɔn ne Pafos ɛbɔɛ me pakyɛw ɛnɛ yi bɔɛ no ko praɛ nanso Liam Rosenior a ɔyɛ head coach ne sɛ yɛnfa nto dwa sɛ bɔɛ no injury no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛyɛ serious injury ɔgye die paa sɛ game a wɔn bɛbɔ against Crystal Palace naawɔtwe yi mu no ɔbɛtumi agyinam asi akan na mmom wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛ risk player no ɛno ɛne deɛ firi hɔ ba Arsenal foɔ Wɔn gu so ɛyɛ ɛyɛ nkonya ɛwɔ champions league no mepakyɛw wɔn price money arise na yɛse wɔn a exceed ninety three million euros after wɔn last win a wɔn nyae against inter participation no arsenal anya eighteen point six million euros ɛna league position no wɔn anya thirty seven million euros mepakyɛw performance ama wɔn thirty seven point six million euros wɔn gu so a ɛne wɔn ɛhyehyɛ sika ɛno ɛne kakra a ɛno nso efiri hɔ ba na pepe yɛ former player de ma ɛyɛ club a ne din ne Real Madrid. Ne former team mate yɛ Ronaldo. Wɔadi nkɔmmɔ de nsɛm kakra de afa Cristiano Ronaldo ho. Ɔse, Yɛmfa nto dwa sɛ nnɛyi mmere bi a atwam Ronaldo tumi ɔfaa part of ne salary sɛ nka ɔnstay na ɔnsia kan mfa mma Real Madrid. Ɔse, Ɔkae sɛ mmere bi a atwam ɛyɛ adeɛ sɛ wɔne Ike Casillas, ɛyɛ adeɛ sɛ na ɔno ɛyɛ aberanteɛ a ne din ne Pepe no, Kepler Pepe no, ɔyareeɛ. ɛkɔpie mu wɔ hospital na wɔse berɛ a n'ani teeɛ no na Cristiano Ronaldo yɛ adeɛ sɛ wɔne ne yere ne ne mma nyinaa wɔn gyina ne ho a wɔrehwɛ sɛdeɛ nei no ne ho nso bɛtumi atɔ no a wɔadi nkɔmmɔ sɛ Ronaldo deɛ ɛba ne sɛ wopɛ nipa pa a ɔno nso yɛ super a ɛno ne kakra a ɛno nso firi hɔ ba a mede ho nsɛm de reto dwa ɛnɛ awiɛ de ama mo wɔ dwumadie no so na Diego Costa yɛ former player de ma Chelsea wɔadi nkɔmmɔ Na nsɛm a Diego Costa ɛka no ano ɔhye, ɔse coach no a yɛfrɛ no Antonio Conte no, hey, wɔse Tama no a ɔwɔ Chelsea, papa wei, ɔba Koban hɔ a ɔnsere, ɔbɛba na wamuna, da biaa na wamuna, deɛ ɔdwene ho ara yɛ bɔɔl, na one day ɔfrɛɛ players no bisaa wɔn sɛ papa wei sɛbe ɔnni yere, momeɛ mpɛ girl ma no, ɔne ba nna anaa, da biaa na wabira, wamuna, because sɛ ɛka bɛɛma deɛ ɔne ba da kakra a nka nnɛ yi, eh, ɛyɛ adeɛ sɛ w'ani bɛtumi asereɛsereɛ, na ɔduru mmerɛ bi, na wɔn nya gɛɛ koraa nka wɔn bɛfa de ama Antonio Conte ɛsiane sɛ wɔn hu sɛ sɛbe mpam agorɔ no ɔnni bi te dɛ biaa na ɔyɛ aggressive na wamuna ɛno ne nkɔmmɔ a ɛno so ɛfiri hɔ baa mede ho nsɛm no ɛde ɛto dwa na wokɔpiem nso wɔ yɛ Portugal mepaakyɛw Mandera na fa to so ma me wei yɛ Cristiano Ronaldo bra Facebook na bɛhwɛ ne statue bi ɛsi hɔ mepaakyɛw yɛsɛ abranteɛ bi wakɔtwa gya atom na wɔde kerosene ɛna ɛgu mu ɔwiee na ɔpaa matches de too mu koraa. Boy yi, me ne wo kasa kɔpue ma Portugal polisifoɔ di n'akyi a wɔhwehwɛ no. Wɔbɛkye no atom burutaa. Ɛno ne deɛ ɛfiri hɔ ba. Brahim Diaz nso kɔ Afcon no, waretɛne to Real Madrid camp. Wahyɛ aseɛ ne team no reyɛ training. Ɛno ne kakra a ɛno nso ɛfiri hɔ ba a me ne ho nsɛm no de reto dwa. Na according to fifa president a ne din ne Gianni Infantino, mepatwɔ, wɔse yɛmfa nto dwa sɛ nnɛ yi, Football fans around the world a submit over five hundred million ɛyɛ ticket request. Wɔse wei na ɛyɛ the highest demand in the history of the fifa world cup sɛ ɛnnɛ yi country bi anaasɛ fans bi ɛpɛ sɛ ɔmo nya ticket ɛbɛhwɛ bi. Yɛnkɔ tie Gianni Infantino. Half a billion ticket requests for the fifa world cup twenty twenty six, more than five hundred

Wei ne nsɛm a fifa president Gianni Infantino wɔde too dwa abaa tekete no. Ma mennyina so na memfa nsɛm no nyina mfa nsie. Nyame yɛ adom a anwummerɛ deɛ aka mu nyinaa no yɛbɛtumi de aba. Me din de Fantastic KG. Kwabena Agyapong ne Ama Yeboah Kantimpo de kaseɛ no retoa so. Rainbow Radio.
Yɛde aburokyiri aba Ghana. Ghana. Yɛde Ghana akɔ aburokyiri. Aburokyiri. Abusua Valuvite UK a na wɔn adom yɛn ma ɛnnɛ wɔn abrɛ Valuvite Omega Three Fish Oil. Ɛyɛ aduru a ɛyɛ kama papaapa. Wonim sɛ yɛn nnuane a yɛdie no ɛwɔ sɛ nka yɛnya saa ɛyɛ Omega Three yi bi wɔ mu, nanso yɛnnya ɛwɔ mu. Omega Three Fish Oil yi ɛboa onipa w'adwene papaapa ama no tumi yɛ adwuma yie. Woyi ɛno nso ɛsi nkyɛn a, sɛ wobɛtena ase adi wo nkwa nna akyɛ no, ɛno nso ɛka ho bi paa. Ɛsɔpɔto maintaini w'akoma no, ɛyɛ wo brain ne wo heart health. ama mmienu no nyinaa anya ahoɔden. Sɛ anka wo ntini no mu bɛsisi na atumi akɔfa koma mu haw abrɛ wo no, yɛn nso ɛte so paa. W'akoma no, ma no bɔ yie kamakamakama ama ɛbɔ wo ho ban firi sɛ anka wobɛnya heart attack anaasɛ stroke ho. Yɛn no akyiri no, Valuvite Omega Three Fish Oil yi nso, ɛboa wo siesie w'apɔsowapɔso. ne nipadua no ma wo. Yɛwɔ Osteolife capsules wɔ hɔ, Valuvite Osteolife capsules. Yɛno nso no ɛ, calcium wom, magnesium wom, zinc wom, vitamin D wom a ɛboa ma wo nnompe no tumi nyini yie na wo se nya ahoɔdene na biribiara yɛ kama. W'apɔ so w'apɔ so nyinaa yɛ kama de ma wo. Mmaa ne mmarima nyinaa tumi fa bi. Mepa kyɛw, Pharmatras Pharmacy na akɔfa nnupɛ yi de afiri UK abrɛ yɛn. Wokɔ Pharmatras branches no nyinaa mu a, wobɛnya bi na woatɔ. Ɛno akyiri no, bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ Hales Pharmacy, Da Rose Pharmacy, Palmat Pharmacy, Levon Pharmacy, Mecot Pharmacy, ne pharmacy shops ahodoɔ a aka mu. Frɛ Pharmatras Pharmacy wɔ 0561 088 666. zero five six one zero eight eight six six six anaa zero five six one zero eight eight six six three. Adum City Estate ɛrema yɛn nsase papa a daakye yɛn nso yɛbɛsisi yɛn dan wɔ soɔ. Ɛno nti wopɛ asase a, ebi wɔ Kasoa, Gbekyele Community twenty two wɔ wɔn nsase wɔ hɔ, Shah Hills, Mataheko Afeanya, ebi wɔ Kuntunse ɛna afei nso Apollonia. Nsow ben ara na ɛwɔ ho, adom nso te sɛ nsuo tɔ nso wɔhu sɛ fam hɔ den. Asase no, sɛ wontumi ntua no amonom hɔ ara a, wɔn akwannya ama wode emu fifty percent ato aseɛ. Wɔma abosom nsia na wode atua wɔ berɛ ko a wɔmfa interest biara nsi ho ma wo. Afei tie, mo a mo amanɔne ne Ghana ha a mopɛ den a yɛasi awie no, adom nso te adom yɛn. Four bedroom homes na four bedroom semi-detached homes dan wɔasisisi wɔ East Legon Boundary Road ne Adenta opposite Library no Adenta Frafra ha, ebi wɔ hɔ na Tema Committee twenty five. Na wopɛ two bedroom ne three bedroom houses nso a, ɛno nso no Tema Committee twenty five na Tema Committee twenty two ɛbɛn Hot Oven Bakery no na Damfa Aburi Toll Booth nkyɛn hɔ ara na saa dan papa yi nso wɔasisi a wɔretɔn. Agenda forty thirty thirty no nie, wɔse afei bra na monyɛ nhyehyɛeɛ, mmɔtoɔ no yɛyɛ dɛ dodo, ɛdan biara wopɛ sɛ wosi biara start firi saa time yi ara, wo ne Adum City Estate mpaninfoɔ ntena ase, mepɛ no two bedroom, mepɛ no storey building, deɛ wopɛ biara yɛbɛyɛ ho estimate ama wo na wode ɛka a wobɛbɔ no mu forty percent de ato aseɛ, yɛbɛ start asi dan no ara within four months de akɔ akɔduru ɛyɛ fourteen level, wowie a na wode additional thirty percent de aba na ɛno nso yɛde atoa so. de akɔ akɔdu roofing, ɛno nso within four months, ne nyinaa na wode reboaboa wo ho, wo final thirty percent no ɛne yɛde recomplete dan no nyinaa na yɛde wo dan safoa ahyɛ wo nsa na wo nso woadane efiewura no ebie. Na wopɛ sɛ wo ne Adom City foɔ di nkɔmmɔ na nhyehyɛe wotumi de wo ho gye mu bi a, wɔn numbers yɛ zero three zero eight two five zero zero six eight ɛna zero five zero eight six seven six five four five ɛna zero five zero one two eight nine zero six six. Na yɛ mɔ kaseɛ yɛ nurse trading company foɔ ɛpɛ warehouse mpakyɛw warehouse no wɔne ɛpɛ no ɛwɔ abɛka la paz kanehyi akyemɔ taa tɛsa nɔ adabraka mpatamu ɛhɔ ɛna wɔne ɛpɛ ɛyɛ ɛɛm warehouse no na warehouse no a yɛpɛ no yɛpɛ deɛ ɛwɔ fam. Ahaa, yɛpɛ deɛ ɛwɔ fam, ground floor. Yɛno akyiri nso no, yɛpɛ deɛ asase da ho, asase a yɛndivelɔpoeɛ, anaasɛ yɛadivelɔpo mpo a, uncompleted house bi si soɔ. Anaasɛ wɔ sɛ ɛyɛ asase a parking slot anaa space nso wɔ nkyɛn. Yɛani bɛgye ho papaapa. Yɛn nti, wowɔ bi a, mesrɛ wo frɛ yɛn na ne yɛnni nkɔmmɔ. Yɛmpɛ agyantisɛm biara wɔ mu. Mesrɛ wo a, frɛ ANS foɔ wɔ 0535.

Nsuo tɔ, awia bɛbɔ, ahum bɛtu, ɔbotan tim, wɔtim no tim, ɛso ɛmpa da, ɛna afei nso ntokuro biara mɛdidadidam, ɛna ɛmfeedi nso, wode bɔ wo dan so afebɔɔ. Ɛnɛ yɛba ne mu ɛyɛ asɔɔto no a, yɛwɔ biribi te sɛ ɛyɛ surf lock wɔ hɔ, IBR, IDT, wopɛ Euro roof tiles a, ɛbi wɔ hɔ, trusses no yɛwɔ wooden trusses, metal no, yɛwɔ light ɛne heavy weight metal trusses, yɛba ne general carpentry works a wɔyɛ, Wo tɔ ɛyɛ roofing sheet ɔno ara nso bɛtumi de akɔ bɔ wo dan no so kama kama kama. Bio digester wɔyɛ bi, electronic fencing access control ɛne video intercom, POP and plaster board ceiling ɛne general building management deɛ ɛnim wɔn ɛyɛ deep fix roofing and construction. Abusua wɔsisiisi dan ɛno nso no wɔretɔn wopɛ one bedroom ne two bedroom a ɛno nso no kyɛ sɛ ho nhyehyɛeɛ wɔ hɔ a pay as you go

three zero four eight seven three.
Na Alan Cash de wo atu kwan. Mpakyɛw, yɛde wo kɔ Canada, America, Turkey, Dubai, UK, Australia, New Zealand, Malta, Germany na woakɔ akɔ yɛ adwuma. Yɛpɛ skilled workers. Yɛka skilled workers a, yɛka nurses, paramedics, nanny caregivers, plumbers, electricians, carpenters na yɛde wɔn akɔ na wɔakɔ akɔ yɛ adwuma wɔ Malta. Mepakyɛw, Malta no ɛyɛ European country. Yɛgye. wo wo visa gye work permit de aka ho de ama wo. Mepakyɛw wopɛ sɛ wokɔ Korea, China, Japan na wokɔdi dwa, yɛde wo bɛkɔ. Dubai, adwuma no bi nso wɔ hɔ. Yɛrepɛ adwuma ama wo, agye visa, atwa ticket aka ho, sika kakraa bi ara na wobɛtua. Mekamfo Allan Cash Lodge and Travel Service de ama wo ɛnnɛ awia yi. Bra na yɛmmoa wo. Woanya wo visa no dada nso a, bra na yɛntwa ticket no ma wo. Na wobɛnya ticket no wɔ berɛ a ɛboɔ no wɔ fam papaapa. Mepakyɛw. Alan Cash Lodge and Travel Service ɛwɔ Circle, Adabraka, Mister Biggs bus stop hɔnom ara, opposite Calvary Baptist Church no. Frɛ yɛn nɔmba yi, wobɛtumi afrɛ, wobɛtumi nso awɔtsaapo, zero five four four two seven nine five two five, zero five four four two seven nine five. two five anaa zero five four five six two two six seven two. Office nɔmba no yɛ zero three zero two two three seven five five seven.
Nego tablet abusua wo baabi a ɛyɛ wo ya sɛ woapɔ so, wo sisi, wo pɛ akyi, wo kotodwe, wo to ase ntin no ɛtwe wo ankasa wotumi sɛ wo ara wogye wo ho ɛngye Anɔpa a yɛn maame ne yɛn ma yɛn nananom mmarima no, edu anɔpa sɛɛ a, a wɔn ntumi kura fam na ensi fam, sciatic ɛtete wɔn. Ɛno nti aduru a yɛrekamfo de ama wo yɛ Nego tablet. Mo a motaa twi car tena ase kyɛ tailorfoɔ ne mo a mokeka ka ho no, mongye bi nnom. Sisi yadeɛ etu aseɛ koraa. Wokɔ pharmacy shop, chemical shops ne herbal shop a ɛnyɛ na yɛapakagyi no kama a, ɛnnɛ yi wode bi ma na wode hyɛn so wɔ amanɔne a wonni ho haw koraa. Na woyɛ ɔbaa penfoɔ Anaasɛ ɔbaa wo mu akɔda nufoɔ, wonyi mfe no dunwɔtwe aduree wontumi ɛnom bi. Deɛ ɛdɛ ne sɛ yabɛbue new branch wɔ Nyamekyɛ, ɛno nti mo a mowɔ Nyamekyɛ ne La Paz no, wopɛ bi a tɔ sɛ no dodoɔ mu anaasɛ mmienu mmiɛnsa bi a wɔnom a, gye number yi na frɛ, 0595 856 888, 0595 856 888. Viva Infinity Limited, Foɔ nsa ano aduro nie abusua wɔn nso line no nie zero two zero eight three three seven seven one one. Me pakyɛ wo Amen foɔ free health screening no ɛkɔ so nti bɔ mmɔden aa sɛ wo bɛ kɔ bi na afei no ya kɔ check nnoɔma nnoɔma de ama wo ɛwɔ w'apɔmudene no mu me pakyɛ wo aa Bɔ mmɔden a. Amen na to nsa de afrɛ sɛ wɔbɛkyɛke ama sɛ ɔbaa wotumi wo anaasɛ wontumi nwo. Sɛ ɛ, bɛrima no nso saa. Nna mu nyadewa yi bi, BP, diabetes, yɛkyɛke ama ɛ, ne deɛ ɛtete saa, ne nyinaa wɔkyɛke. Ɛyɛ free. Na mmom, yɛkyɛke wie na problem wɔ deɛ a, wobɛ register na afei no woapɛ aduru na kyɛ sɛ ɛ, wo nso no yɛde adom wo kama kama kama kama kama kama. Kɔ Amen wɔn branch a ɛwɔ Dome.

Ɛdeɛn wɔ Spintex abusua a ɛho nkatasɛm nyinaa yɛ gyeniw ɛsan nso yɛ available nti no w'ani gye ho a ɛmmɔ hu koraa wei mma nsu nni ho biribiara nni ho ɛyɛ kwan pa so na wɔretɔn na ne boɔ ɛfo yɛ yɛreka ho asɛm deɛ na ɛkyerɛ sɛ yɛ gyeniw ankasa na yɛmpɛ agent asɛm biara wɔ mu w'ani gye ho a

One zero five Bond Road, Mitcham, CR four, three HG, a ɛwɔ South London. Wei yɛ dwumadie kyenkyenkyɛ de hyɛ hyɛso wɔ hɔ. Ɔnsa abrabɔ no, wobɔduru baabiara na wiase nyinaa ɛhu wo a, na ɛde anuonyam hyɛ de abrɛ wo man Ghana. Yɛwɔ mmaa akukuda mmienu a ɛnnɛ yi wɔn dwumadie aduru akyire paa a yɛrekɔ akɔhyɛ wɔn anuonyam. Deɛ ɔdi kan yɛ Her Excellency Honourable Mrs. Shirley Ayoko Botwe. Ɔno ne Ghanani ba a ɔdi kan koraa a yɛapɔnte no sɛ Secretary General de ma Commonwealth. Ɛno no akyire no, Her Excellency Mrs. Saba Zita Benson, ɔno nso Ghanani ba a ɔdi kan koraa a ɛnnɛ yi yɛapaw no sɛ High Commissioner de ma UK ɛna afei nso no ɛyɛ Ireland na ɛmɛ yi dwumadie ɛne mpɛnpɛnso a wɔadu abrabɔ mu a wiase anya wɔn so mfaso a Ghana ho anuonyam aka yɛn no, ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛkɔhyɛ wɔn anuonyam wɔ bere a wɔte aseɛ. Ɛno nti South London hɔ no wobɛbɔ so papaapa. Na wɔpɛ nipa a wɔde ne nimdeɛ ne n'anuonyam kɔtae dwumadie yi akyi. Ɛyɛ His Royal Majesty Ga Mankyɛ ne Taketae Koturu a ɔtɔ so yɛ mmienu. Nana nso bɛkɔ akɔpue mu wɔ dwumadi no ase. Ɛyɛ Night of Networking a kyerɛ sɛ cultural showcases nso bɛkɔ soɔ. Saa dwumadie no no ne saa bere no a ɛne yɛbɛlankye Homowo Hunger Alleviation Project Initiative no yɛ happy. Wei yɛ kwan a yɛde fa so a yɛde pam yɛ ɛkɔm anaasɛ yɛde tu ɛkɔm ase. Na wopɛtɛ kit no bi atɔ a, ɛbi yɛ available wɔ Eventbrite. Ɛyɛ thirty five pounds pɛ na wo nso akɔ akɔgye wo deɛ. No was Ewuko Asekye Gala Reception for Honourable Shirley Ayoko Botwe ne Her Excellency Mrs Zita Benson na w'adwo take it kamakama. Wo afadeɛ, dress code no ɛnyɛ formal anaasɛ wo wɔ traditional wear yi bia Ghana yɛn kente yi ne yɛ African wear bia ne w'ahwehwe ato so na ayɛ fɛ paa. Na co-hosting MC wɔ dwumadie no ase yɛ Hollywood actor Darasin yɛ Kura na ɔno na ɛyɛ Co-Hosting MC wɔ dwumadie no ase nti abusua yɛ nyinaa yɛwɔ Ghana ha. Ɛduru hɔ a Ghana mpaninfoɔ totɔ wuro, yɛ koraa yɛdi akyire ɛne wɔn a ɛwɔ UK mmɔnten so nso bɛtumi aba bie. Na wo repɛ nkyɛkyɛmu biara no a na wakɔ info at ɛyɛ the ten talent dot com anaasɛ wo bɛfrɛ ɛyɛ plus four four seven five one zero

na nsɛm ahodoɔ a ɛboaboa ano anwummere de bɛda awia yi bɔ yi de bɛda wo sɛ ɛyɛ nyankontɔn mu nsɛm no yɛde wo bɛsie aseda nkɔma yɛ samufoɔ panini afiya agyei sika pa bɔ adwuma papaapa hwɛ sɛ nsɛm no nyinaa na ɔde somaa yɛn ne yɛde berɛ wɔ Rasheed Ɔboda Kwasi Province a ɛbɛkyinkyin mfidie no mfunumu ama ayɛ Daddy Bɔhyɛba yɛɛ kɔɔso no de maa yɛn Mildred Benito Dieko Facebook no so na Joshua Chapter One ne Chapter Two nso produsueɛ anaasɛ wɔyɛ technical guys a wɔma yɛ technical production ɛnnɛ awia yi. Daniel Kofi aba bio. Nyɛ deɛ ɔde wo bɛtu faa. Dani fi yɛ abranteɛ ɛnɛ deɛ ɔtena baase no mu deɛ akyerɛ sɛ oduru oduru bus stop hɔ na wonyina hɔ nom a oh yɛkɔ yɛkɔ ɔbɛtua gya koraa eti mo start mo a mo pɛpɛ bikini ne ne abasatea no nfa mo baage ntɛm o na mo bɛgyina junction no so na nyɛ saa deɛ a ɔkɔ ɔtu ɔtu no faa yɛbɛkɔ agya o ɛnɛ fuel no nso aba fam nti wafee ne ankasa sɛdeɛ ne vim no nso aba no nyɛ agorɔ. Ne ho ayɛ fɛ, ne shirt no a ɔhyɛ no nso no ayɛ kama paa, eh, ana ɔde te hɔ nom a, ɛba saa na girls no, ei, me na ada o. Chala, wei bus da bɛn na wo bɛ, bɛ, yɛn nso apoa yi, eh. Anyway, akenkanfoɔ wɔ kaseɛbɔ yi mu yɛ Kwabena Agyapong, mene. Ama Yeboah Kentsimpo.
Wo dada ɛ wo si fɔ. Wo nko ara da biara have a problem wɔ car parking ho. Nipa sɛ yi. Ade mede me nsa nka o. Ebe o. Yes. Me kɔ akyi sɛ yi ɛne ma pɔso ma pɔso. Me sisi. Me kyiri dompe. Me tumi. Wo brɛ me ba. Yɛ no de bɛ. Wei ɛyɛ nuru dɔ ice gel. Wa pɔso wa pɔso. Wo dwonku, wo kɔn na ɛyɛ wo ya no, wode fa so a, ɛyɛ adwuma te sɛ sɛdeɛ wode ice block ato wedeɛ mu no, nanso na ɛtu wo haw no nyinaa. Saa nso na wei ɛyɛ Norodol Hot Gel. Wei sei no, ɛhyehye pa ara. Sɛ wode twitwi w'abɔso w'abɔso, ei, ɛbɛhyehye wo simma ketewaa bi pɛ. Ɛyɛ Pharmatrust Limited wɔn